דאס האט ער נישט געוואוסט. איך האב הנאה ס'קומען אריין פרישע בחורים איך קען קען פון פריש אנהייבן מיינע שיעורים. די יחוס איז געווען אזוי, די בעל שם הקדוש האט געהאט צוויי קינדער, די בעל שם הקדוש האט געהאט א זון די הייליגע צדיק ר' צבי, ער איז געווען א באהאלטענע צדיק, און ער, א באהאלטענע צדיק מיינט מ'ווייסט נישט גארנישט פון אים, ער האט נישט געפראוועט ער האט נישט געהאט קיין גארנישט, ווען די בעל שם הקדוש איז נסתלק געווארן איז עס נישט איבערגעגאנגען אזוי ווי היינט גייט עס איבער צו א זון און נאך א זון און נאך א זון. און מען בלייבט סטאק מיט א קינד, ווען השם הקדוש איז געווען איז נסתלק געווארן, איז השם הקדוש געקומען אין חלום צו א זון, טו אויס די בעקיטשע, און טו עס אן פארן הייליגן מגיד פון מעזריטש, די הייליגע מעזריטשע מגיד, און און די הייליגע מעזריטשע מגיד איז נסתלק געווארן, האט זיך עס שוין צוטיילט אין אפאר, יא, די הייליגע רבי מיילעך, אזוי איז געגאנגען פון תלמידים, די די די די די הייליגע בעל שם הקדוש זון מען נישט געוואוסט ווי ער איז, נאך האט די בעל שם הקדוש געהאט א טאכטער א צדיקה זי געהייסן אדל. אודל האט געהאט דריי קינדער, אודל האט געהאט די הייליגע א זון די הייליגע צדיק רבי ר' ברוכ'ל פון מעזשביזש, די סקאליע חסיד די סקאליע רבי זענען אייניקלעך פון הייליגע רבי ר' ברוכ'ל מעזשביזש נאך נאך און נאכדעם איז געווען די הייליגע דגל מחנה אפרים און נאכדערצו האט געהאט א טאכטער פייגא, פייגא איז די רב'ס מאמע און ווען די בעל שם הקדוש איז נסתלק געווארן איז איבערגעגאנגען זיין דירה פאר די טאכטער אדל, וויבאלד די זון, געווענליך א זון ירש'ט, אין די תורה שטייט א טאכטער ירש'ט נישט, א זון באקומט פונעם טאטן, און אויב איז דא צוויי זונען צוטיילט מען זיך, און אויב איינער איז א בכור, די בכור באקומט אזוי ווי צוויי קינדער, לאמיר זאגן די טאטע לאט איבער דרײַ מיליאן דאלער, און ס'איז דא צוויי זונען, איינער איז א בכור, באקומט א בכור צוויי מיליאן, און די נעקסטע זון באקומט איין מיליאן, שוואכע געהעלטער, לאמיר זאגן א טאטע לאט איבער. ביליאנען, א ביליאנער, דעמאלטס קען מען שוין רעדן, דעמאלטס איז דא מיט וואס זיך צו טיילן, אקעי, און די דירה איז איבערגעגאנגען צו אדל, אדל די צדיקת איז נסתלק געווארן איז די דירה איבערגעגאנגען צו די טאכטער פייגא, די הייליגע רבי איז געבוירן געווארן אין שטוב פון די הייליגע בעל שם טוב, און דארט פלעגן אלץ קומען תלמידים צו די ציון אין מעזשיבוזש פון בעל שם הקדוש, איך ווייס נישט צו איר זענט שוין געווען אמאל אין. מעזשביזש, און איך בין אמאל געפארן מיט די בחורים, און איך האף צום אייבערשטן נאכאמאל צו מאכן, וואס לאכסטו יאסי? וואס לאכסט? איך וויל טאקע פארן מיט די בחורים אויף א נסיעה נאכאמאל, אויף וואס לאכסטו? יאסי די לאכסט אינמיטן א שיעור, פאר וואס לאכסטו? האט דער ר' שיוועט שוין אפאר מאל געזאגט. אבער אז ס'איז א מלחמה צייט איז נישט קיין עסק ארומצופארן אין אוקריינע פאר מיר. אויף אומאן פאר איך. כ'וויל טאקע פארן. און מעזשביזש, אינטערעסאנט, מ'קען זען די בעל שם טוב'ס שול, די הויז ווייסט מען נישט וואו ס'איז, און דארט זענען געקומען תלמידים צום ציון פון בעל שם הקדוש, און יעדע מאל פלעגט מען מאכן א סטאנציע, א סטאפ, ביי די דירה, איז דער רבי געווען א קליינער יונגל פון פינף יאר. פינף יאר? ווער געדענקט עפעס א מעשה פון זיך פון די פינף יאר אלט? איינער איינער פון אונז געדענקט עפעס פון די פינף יאר פון כיתה א'? איינער געדענקט א גוטע שמייס מ'האט געכאפט אין כיתה א'? איינעם פון ענק האט מען איבערגעלייגט אויפן טיש אין כיתה א'? איינער פון ענק האט די רבי געהאט א באטל וואס ווער ס'איז נישט וואויל גייט מען אריינקוועטשן אין די באטל? האטס נישט געהאט? און מיין מלמד האט געהאט א באטל א גאנץ יאר אויפן טיש, א ווייטעמין באטל, און דאס איז געווען גענוג, ער האט נישט געשלאגן א גאנץ יאר, העט איינער זיך ער האט א באטל, אז א קינד פאלגט נישט קוועטשט ער אים אריין און די באטל. דו פארשטייסט עס נישט, אבער קינדער זענען אלע געזיצן זייער זייער וואויל, שוין איינמאל געווען א יונגל וואס האט זיך. נישט גוט אויפגעפירט האט אים דער רבי ארויפגערופן און מיט אים אויסגעטון איין שיך, די גאנצע כיתה האט געוויינט, די גאנצע כיתה האט זיך געוויינט בכיות, דאס געדענק איך פון מיין כיתה א', האט דער רבי געזאגט אין חדר אז די גאנצע כיתה וויינט און די גאנצע כיתה איז וואויל, וועט ער עס נישט טון יעצט פאר יענעם יונג, ווייל ער קען עס נישט טון. אבער אזוי איז עס קליינע קינדער עס האט געארבעט פאר אונז עטס געדענקטס ענק פון פינף יאר אלט עטס געדענקטס ענק נישט פון פינף יאר אלט געדענקט זיין פרעזענט פון די אפשערן ניין איינער געדענקט זיין אפשערן איינער געדענקט מ'האט אים געטראגן לעקן האניג בעל שם טוב איז געווען פינף יאר אלט הער א מעשה וואס די רבי די רבי האט געהערט א מעשה וואס ער איז געווען פינף יאר האט ער געהערט די מעשה וואס די הייליגע בעל שם הקדוש איז געבוירן געווארן. בשם הקדוש'ס עלטערן האבן נישט געהאט קיין קינדער, די צער וואס א א פאר פאלק גייען אריבער ווען מ'האט נישט קיין קינדער קען מען נישט מסביר זיין, עטס זענטס נאך בחורים עטס טראכטס יעצט פון חתונה האבן, די קאפ טראכט נאך נישט פון קינדער, מ'האט חתונה ס'גייט אריבער א יאר צוויי דריי פיר פינף זעקס זיבן צען צוואנציג דרייסיג, אז די חכמים זאגן א מענטש וואס האט נישט קיין קינדער פילט ביי זיך. ווי ער טויט מי שאין לו בנה, ממש יעצט פילט ממש זעלטן זעלטן צו טרעפן מענטשן וואס האבן נישט קיין קינדער און זיי גייען ארום מיט א שמייכל, זייער צובראכן זייער צובראכן, די בעל שם ק בעל שם טוב'ס עלטערן זענען שוין געווען הונדערט יאר הונדערט יאר, וויאזוי קען זיין מען לעבט דאך נאר זיבעציג יאר. איך געלעבט ביז הונדערט. דעמאלטס איז ארויס א גזירה אין הימל אז זיי גייען, א גוטע גזירה, זיי גייען האבן קינדער. שטעל דיך פאר א עלטערע פרוי פון הונדערט אדער ניינציג יאר, די הייליגע מאמע פון בעל שם טוב שרה האט נישט געקענט איבערלעבן די לידה. שם טוב איז געבוירן איז זי געשטארבן, אזוי ווי ס'איז געווען מיט רחל מיט בנימין, מאמע רחל האט האט געהאט יוסף, נאכן געבוירן בנימין, בשעת'ן געבוירן בנימין האט זי נישט געקענט דורך טראגן די צער, זי איז נסתלק געווארן, נסתלקת געווארן, והשם הקדוש האט נישט געהאט קיין מאמע פון געבוירן, טאטע שוין געווען זייער אלט, שטעל דיך פאר א אלטע טאטע פון הונדערט יאר דארף טשענדזשן א בעבי. איי דאנט קנאו. שטעל דיך פאר א טאטע פון הונדערט יאר אלט דארף גיין שאפן מילך, באטיס, ברענגען פון שכנים ווער ס'קען מנדב זיין מילך, ווער געבט זיך א עצה מיט א, וואס טוט א אלטע טאטע מיט א קליין קינד? נישט משיג צו זיין. ער איז שוין געווען הונדערט און פינף יאר, רופט ער צו זיך זיין זון און ער זאגט אים, סרוליק, דער בעל שם טוב האט געהייסן ישראל בן שרה, סרוליק, איך וויל דיר עפעס זאגן. איך גיי יעצט שטארבן. איך גיי יעצט אוועק פון די וועלט. נישט געוויסט מיינט שטארבן? איך גיי יעצט אוועק פון די וועלט. איין זאך בעט איך דיך סרוליק. געדענק, דו ביסט נישט אליין! דער אייבערשטער איז מיט דיר. אזאנע שטארקע ווערטער לאט א טאטע איבער צוואה. אלע קינדער ווילן אלץ הערן וואס גייט זיין, וואס איז די צוואה פון די טאטע, פאר וועם גייט די קאר, פאר וועם גייט די הויז, פאר וועם גייט די שטריימל, פאר וועם גייט די גאלדענע, די גאלדענע זייגער. הער א צוואה פון א טאטע. דו ביסט נישט אליין! דער אייבערשטער איז מיט דיר, וואס דו דארפסט בעט דעם אייבערשטן, וואסערע מצב דו וועסט זיין אין לעבן, וואו דו וועסט זיין, דו וועסט זיין אין א סכנה, דו וועסט זיין א פארלוירענער, זאלסטו וויסן, דו האלסט דיין מויל, רעד צו די אייבערשטער. האט זיך געוואשן די הענט, זיך צוזאמגענומען זיין פאות מיט זיין בארד, געמאכט א שהכל, אז א ענין פון צדיקים פאר זיי גייען אוועק פון די וועלט ווילן זיי מאכן א ברכה, זיך אראפגעלייגט אין בעט, געלייגט די הענט אונטער די פנים, און די אייבערשטער האט אים געגעבן אזוי ווי א קיש, אזוי הייסט עס מיסס נשיקה, ס'אזוי ווי א קיש, די אייבערשטער איז נישט קיין זאך וואס איז א גוף, אזוי ווי א קיש, אן קיין צער, געווענליך א מענטש גייט אוועק פון די וועלט גוסס, גוסס, ארויף אראפ, זייער שרעקעדיג, זייער שרעקעדיג, זייער שרעקעדיג מען זאל עס נישט זען, אבער דאס איז אזוי גייט אוועק א מענטש פון די וועלט, א צדיק גייט אוועק פון די וועלט אזוי ווי א קיש, די נשמה גייט ארויף, און דער סרולי געזאגט טאטע, טאטע, טאטע, טאטע, טאטע, נישטא צו וועם צו רעדן, האט ער אנגעפאנגען צו וויינען, איז ארויף צו א שכן זאגן עפעס איז געשען מיט מיין טאטע, מען האט גערופן די חברה קדישא. אים האט אים מקבר געווען אין סרוליק, א יונגעלע פון פינף יאר אן א מאמע אן א טאטע אן קיין ברודערס אן קיין שוועסטערס אן קיין פעטערס אן קיין מי וואס גייען נישט דא אליינס און ער דרייט זיך ארום מיט איין ווארט א צוואה פון זיין טאטע דו ביסט נישט אליין דער אייבישטער איז מיט דיר. וואס דו דארפסט בעטן. וואס דארף איך יעצט? איך בין הונגעריג, זייער הונגעריג, איך האב נישט קיין סאפער, איך האב נישט ווי צו עסן היינט נאכטמאל, הייליגער באשעפער געב מיך נאכטמאל, הייליגער באשעפער ווי זאל איך גיין היינט עסן סאפער, ווי עס איך נאכטמאל? איינער שטעלט אים אפ, סרוליק, אוי וויי, דו ביסט דאך אליינס, אפשר וועסטו קומען עסן ביי אונז נאכטמאל היינט? שקויעך. שטילערהייט זאגט ער שקויעך אייבישטער. ס'האט געארבעט. און ווי גייסטו שלאפן? שלאף ביי אונז. היינט העסטו שלאפן ביי אונז מארגן וועט מען שוין זעהן. מארגן צופרי שטייט ער אויף, גייט ארויס, און ער ווערט זייער צובראכן, כ'האב נישט קיינעם אויף די וועלט. אבער זיין טאטע האט אים האט אים געלאזט א צוואה. דו ביסט נישט אליינס. דער אייבישטער איז מיט דיר. וואס דו דארפסט בעט פונעם אייבערשטן אויף דיין שפראך, רעדט אידיש, אידיש, ענגליש, ענגליש, ווער געמאכט אלע שפראכן? די אייבערשטער האט געמאכט די שפראכן. הייליגער באשעפער ווי זאל איך האבן קליידער, הייליגער באשעפער איך בין אליינס, הייליגער באשעפער איך האב נישט קיין לאנטש, איך האב נישט קיין פרישטאג, איינער פרעגט אים יונגעלע קום אהער ווי וויאזוי הייסטו? חי סרוליק, ווי וואוינסטו? כ'האב נישט וואו צו וואוינען. כ'האב נישט קיין טאטע, כ'האב נישט קיין מאמע. וואס הייסט? וואס הייסט דאס? קום אריין צו מיר. קום אריין צו מיר. שכוח אייבערשטער. וואו שלאפסטו? כ'האב נישט וואו צו שלאפן. מ'קען שלאפן דא? שלאף דא. יעדע נאכט איז דער בעל שם טוב אלס קינד געשלאפן אין א אנדערע הויז. די בחורים קומען זאגן שיעור ווייס אויף מיר גייט אריבער קודם איך שלאף ביי מיין טאטע נאכדעם שלאף ביי מיין מאמע נאכדעם שלאף ביי א פעטער יעצט נאכדעם איך נעם א דירה נאכדעם איך האב צוקריגט מיט א חבר וויפיל הייזער האט ער געהאט צען? בעל שם טוב פון די פינף יאר ביז רעכן אויס ביז די בר מצוה ביז ער האט חתונה געהאט ביז ער האט געהאט א הויז יעדע נאכט איז ער געשלאפן ערגעץ אנדערש. וויסט איר עס געמאכט? וויסט איר עס געמאכט? זיין טאטע'ס ווערטער, זיין טאטע'ס לעצטע ווינטש, זיין טאטע'ס צוואה, דו ביסט נישט אליין, דער אייבערשטער איז מיט דיר, וואס דו דארפסט בעט דעם אייבערשטן.

דער רבי הערט אזא מעשה מיט קיין רעדן צו די אייבישטער, דער רבי האט זיך גלייך ארויס געווישט פון שטוב, און גלייך געזוכט א באהאלטענע פלאץ, און האט אנגעפאנגען רעדן צו די אייבישטער, איינער האט מיך לעצטענס געפרעגט ווער געווען ווער געווען ר' ר' דער רב'ס נאמען, ביי אונז זאגט מען נישט דער רב'ס נאמען. א רעבעס נאמען זאגט מען נישט, שטייט דער שלחן ערוך א רעבע, א טאטעס נאמען זאגט מען נישט, א טאטעס נאמען זאגט מען נישט, און דאס חתונה האבן, און דאס רופן דיין ווייב ביי די נאמען, יא, און זי וועט דיך רופן ביי די נאמען, אבער פון ווען דו האסט א קינד און דער קינד ווערט צוויי יאר זאלסטו אנהייבן רופן דיין ווייב מאמי. זי איז נישט מיין מאמע. יא יא איך ווייס זי איז נישט דיין מאמע. מאמי, און זי זאל דיך רופן טאטי. ווייסט פארוואס? ווייל די ערשטע ווארט וואס דיין קינד גייט אנהייבן זאגן גייט זיין משה נחום. משה נחום! משה נחום גיי אריין אין בעט! משה נחום! ער גייט דאך נאך א קינד. גיי אריין אין בעט. משא כ גיי אריין אין בעט. ער איז קאלידזש ישיבה וואס טו איך? מ'האט זי רוף איך ביי די נאמען. ווי קען ער דיין נאמען? איך בין געווען צען יאר אלט, כ'האב געטרייט אויסצוגעפינען מיין טאטנ'ס נאמען. כ'האב געקוקט אויף די מחזור. יא, הייסט יא אזוי, כ'פרעג מיין שוועסטער שטילערהייט, וויאזוי הייסט מאמי? וויאזוי הייסט טאטי? וויאזוי הייסן זיי? וואס איז? קינדער דארפן רופן טאטע מיט דרך ארץ. אונז זעמער פון די פאני שטיבער, ווייסט די פאני שטיבער? די מאמי טאטי, הערסט, קומסט, הערסט. אונז זעמער די פאני שטיבער, אבער די קינדער.

איך וויל געדענקען די ווערטער. הערסט? א איד איז נישט אליין. א איך בין נישט אליין.